Dasipa bilichinnima yi kumda wula ni n bɔŋɔ ka ti yaa ku kana ti puhiri maligu zaaha dasipa dasipa yɛltɔɣa dibaayi shɛli ka ti kana ni ti ti gabigi ka kahigili n zaŋ ti bilichinnima ka bi di di daafaani dabisi ŋɔ ni ti nyɛla ban yɛli di yɛltɔɣa ka bɔri ni ti bo niisim biɛla n zaŋ ti lala yɛltɔɣa maa Dagban li puuni a mini yi niriba paɣi laɣiri paɣa wummi viɛnyɛliŋa Dagban li puuni di niŋla daliri ka m mina paɣi laɣiri paɣa ka ma dabba ayi ni yi laɣiri paɣi la n yɛrila paɣa maa n di n viɛla ka yɛli hali suŋ mali wuhuri paɣa maa di yɛn chɛ ka o dahin polo na ka n bo ka o lɛbi n paɣa ka n gba zaŋ o nam zuliya ka a gba yɛr o adin viɛla ka a ti niŋ daliri ka n niŋ nasara a zuɣu ka nyɛ paɣa maa ka nyin bi nya ka m mini paɣa maa beni. Paɣa maa dɔɣiti ma bee o bi dɔɣiti ma ka di niŋ daliri ka Naawuni bɔhi n zuɣu. Dagbanli puuni, to nyin lala ŋun daa niŋdi paɣa ŋɔ kurili ŋɔ, nyin mini paɣa maa pa kuli chihirila taba ni nimmɔhi. Paɣa maa yi na nyɛ ŋun na tooi kuli doo, to nyin bi niŋ qualify n-naai lan kpe paɣa maa yɛla ni. wummiya viɛnyɛla. Di niŋla daliri ka a mini sura kpaɣiri bɔri paɣa, a daa laɣirimi. Lala paɣa maa, a mi n-niŋdi o kuli, a bi mi ni zaɣila gba daa niŋdi o kuli? Bee a'a, n laɣiri laɣiri paɣa maa ka m mi o ti lahi kani ka o chaŋ ti kuli do so dabam? din tooni ka di nyɛla ti gom chirigi tabi luɣu shɛli polo ka ti ya din tooni ka di nyɛla ti ya amaa ka m mini o ka ti bɔri taba ka di ti ŋmanila n yɛtɔɣa maa dii ka yaa ka o chani din maa ka kuli doo ka di niŋ dalili ka Naawuni bɔhi doo maa zuɣu to doo kam ŋun na mi niŋ bia maa kuri ka daa bi nya o ka doo maa kpuɣ o maa Ninkura yɛn ni nyin bila niŋ qualify ŋɔ a ni tooi bɔri ni a baŋ di yi niŋ ka a yi kpuɣi lala paɣa bɔ n yɛn niŋ? Yi zaa daa laɣirila o ni nyɛ paɣisaribila ka nyin ti o nyɛ o ka ŋun nyɛ o kpuɣi ka Naawuni ti bohi o zuɣu ka nyin yuliya ni dachɛ kura di taabiri pumbu to. A yi mali nyɛvili, a zuɣu ni bi yi hal ka a chaŋla tɔbu la, ninkura shɛba ni yɛli li shɛm fa. Amaa a yi ka nyɛvili, a gba yɛn kpimi ka chɛ paɣ maa. Hɛ! Di chɛya ka wɔɣiri dim ti, ka zɔri barigira, ka ti mali wɔɣ vili o bɔri wahu shee ka o dim ti ka zɔra. wumma ni mini pun yɛla ka lahi labiri teera ya bɛ yɛla ni loori kurila daadam ka a baai yaɣi palli m-baa m-baa labina ka loori bi ku a, di bi wuhiri ni ʒiri ka bɛ ŋma loori bi kuri nira, zuɣu suŋ ka a niŋ maa. Bɛ ya ni niri nyu poizin o yɛn kpimi ka a nyu li ka bi kpi, zuɣu suŋ ka a niŋ maa, di bi wuhiri ni ʒiri ka bɛ ŋma poizin bi kuri nira. Di zuɣu ni yɛra ŋɔ, Ban bi mi ka pun niŋ lala, a yi bɔhi bɛ shɛba, O ni yɛla o ni be zuɣupuli biibo shɛli puuni ni yɛra ŋɔ, bɛ shɛba lan kani. Di zuɣu a yi laɣiri paɣa ka di ti niŋ daliri ka do so bo o, ka doo maa kani, nyin bi lan niŋ kɔlifayi ni a kpe paɣa maa yɛla ni. a yi bɔra a ni tooi kpi bɛ ni yɛli shɛm ka ŋunkam gba zaŋ yɛla ŋɔ tɔ amaa mani lee ʒɛmi yɛri gbaai ma n-gari bahim n nuu ni di yi kana paɣipuɣili mini m pun yɛli a yɛn yabira a kpahi ti zuɣu ni zaŋ chaŋ paɣa zuɣu pam ni a miri ka a ti piri m-pahi yiŋga zuɣu ka pana ka o sa du a gballi gari. A yi yuli kamani yuun pinaanu nyaŋga ha zaŋ kana saha ŋɔ, a yuli lala saha maa ka yuli ʒiɛmani ŋɔ, a yi daa pun saɣi daadam lala saha, ka yɛn zaŋ lala saha paɣisuma ni a maɣisi zuŋɔ paɣisuma, a ni baŋ ni zuŋɔ paɣisuma bɛn gari lala saha maa biɛɣu ni paɣisuma sani bɛn gari zuŋɔ. Bia na pahi solo ka a zaɣisi, Naawuni ni ti so chi ka a yɛn deei. Di zuɣu n ni yɛn zaŋ shɛli pahi, n yɛli a yɛtɔɣ dibaayi ka yɛn kahigi ti a, Dagbanli puuni di yi niŋ daliri, ka m min a kpaɣa laɣiri paɣa, ka paɣa maa ka o bɛ n sani ka ka a sani o ni bɛ n sani shɛm o ka a sani lala bee a'a man kuli bom n kpuɣi o amaa a gba ni daa na laɣiri maa ka a gba mini o ka yi na mali biɛhigu to chɛ ka n yɛli a binshɛɣu bɛ kurila suli di zuɣu ka ti kana nti ti kahigi li. din dee niŋ ka n yi kpuɣi paɣa ka paɣa maa ka a gba daa nyɛ Dagorili laɣaro ka n ti kpuɣi ka a bi chɛ ka na laɣari paɣa maa Dagbanli puuni, m mini paɣa maa ni tooi mali datari bahi a zuɣu ka nyin kɔŋ a nyɛvili. A bi gbaai paɣa Naawuni ni mo mi o yɔhimbu di bi to. paɣa ni o yɔhimbu ni o ti o dinzuɣu ka ti mali ba maɣisiri kamani bihi maa ka ti mali ba tiri ŋmani li kamani bia maa kamani bia n-ti o ka o kuhira ka a kuli yɔhim yɔhimbu ka o fu o lala n-nyɛ paɣa o yɔhimbu bi ti o ni tooi gbihira ni tof hali siʒini ka o ya zahim bia ya zahim shɛli ka n zahi zahim maa yɛri ba bɛ ya n kiriitirim maa, yi zahindi maa yɛli bi viɛla, ka yi biɛɣu n kuli daŋ yibu n chaŋ ti ku ʒi mɔri ni ka ti nina kan kuna kamani daŋla yibu zahindi maa zuɣu maa, ka kuna n ti niŋ azaan gba kuli nyɛ nɔpiɛlli na n gba ti kɔrigi n suhinduma Naawuni Mammaŋ tuun tibu zuɣu. ni dunia so guri ni liliri ma zuɣu ka ya wuhi ma so ŋɔ niŋ suhi ya ka ti ti shɛli ni ti niŋ ni dimli m-bala di ku ʒimi ti bi niŋ li imaa ŋun bee ma ni ti puuni so yɛn kpimi bɛ dihi tabili yaɣiya ashii man chaŋmi ti bo ŋun yɛn mali datari ti ma ti ma ashili maa ka n zaŋ kuna wummi viɛnyɛla, suye yaɣiya ka o ni tooi zaŋ li m-boosi paɣa maa ka paɣa maa ŋun mi ka bɛ puɣi tim maa n-kpaai li niŋ ŋmani maa ni n-di naa ka boli a yuli ka bɛ darigi ŋa ŋmani maa ŋ-ŋɔ. M ma bɛ yɛli ni a chɛ li niriba paɣibu bɔbu ka a yɛn a ku chɛ? Kumya ba! Dali din tahali ka a mi so yi niŋma ŋun bee n-dii ka mali li niŋdi so. Dali din lee tahali ka a ku mi so yi laɣiri m-paɣa n ku saɣi. Why ka a laɣiri so paɣa? Bulee tahali. So yi laɣim paɣa n-ku saɣi, bɔzuɣu ka a chani ti laɣiri so paɣa? N ni yuun lala niriba ŋɔ maa ni ninvuɣ so ŋun kul laɣiri paɣiba ginda bakɔi laasabu ka o min o ka bɛ chɛ taba ka o lan taɣiri so sani. N yuun o kɔtomsi ŋmanila ninvuɣ so ŋun chaŋ ti nyo so puu bahi o kum n-laɣim o daarizichi zani sɔŋ, ka a chaŋ ti niŋ buɣim dabili. A bi tooi kul naai ti di ka ti yɛn ni kum mala. A bi tooi naai ti kɔhi ka ti yɛn ni fara n-gbaagi ya vi n-yɛn di ya, ka a bɔri ni a yi vi puuni ka tooi chaŋ. A bi yɛn, a bi tooi ka ti yɛn naai n-kɔhi m-mali a yɛla, a kul nyo li mi. a mi ti yɛn bɔla yu shɛli. To yɛn yuun lala nira lala ka n yuun o. A bi bɔri paɣ so ni a zaŋ kul a yiŋa? A ni bi bɔri a mini ŋun yɛn beni nyin ku bɔri ni a durigi n ni ka bua la? Bua ni durigi n la, amaa nyɛ ka o mali bilichina. Bua ka bilichina? Aayi! Yin tooi ku di saha zuŋɔ ka gbaag o n-kɔrigi n-dɔŋ o o ka piibu. a gɔbɔŋ daa bilichiisi kpanila di puuni to di zuɣu Dagbanli puuni paɣa be dooyili ka a laɣiri o di mali barina pam soya galisiya pam ka bɛ ni tooi doli li din nyini Dagɔri ŋɔ n-nyɛ vuli soochi niri mini niri laɣim paɣa ka datariya yɛn tum tuma di chɛ ka n yɛli ka a wum ti niriba ata n-laɣim maa mani ni nyini ni paɣa maa ka datariya yɛn tum tuma to datari yɛn tum to nyin ŋun ʒe a ko ŋɔ a miri kpibu n-gari paɣa maa ni be so sani maa. Dabba ayi laɣim paɣa ka yino maa ŋun boli la paɣa maa ka o pa nyɛ o paɣa m-be o dundɔŋ puuni. To datari yɛn tum tuma nyin da gɔri so ŋun bi nya ŋɔ a miri kpibu n-gari ŋun nya ŋɔ maa. Ŋun kpuɣi paɣa ŋɔ yi ku bɔri zuŋɔ zaasa ŋɔ ni tooi di a nyɛvili ka di kɔh ka yɛtɔɣ shɛli ka di ka luɣ shɛli chandi. amaa nyin nti yɛn tum tuma hal di di ti gbaag o m ba pira woligi ni puha. Humm! Di zuɣu ka Dagbamb yɛra ni baa ŋun gbab kɔbili, o bi lan wɔhira, kom yɛn paya ankɔra, vuri baa ni lee yo. Dizuɣu Yandi, a yi be lala hali puuni, n-nyɛ ŋun wumdi ŋɔ, nyin ka m bɔri ka ya yaa chɛlli, chɛli ʒiɛri maa ka m mina zaa di saɣim maa. Zom dabiɛm. Dabiɛm lan yiŋ sambani ni ka bɛ zani ka tiriti huri doo bee dabara. Shɛb bɛn ni a'a, dabiɛm lan lɛbi la, ka bɛ mali gbiri sɔɣiri karimbaandana. Chile Dagbaŋ ka di nahi ka ti zaa beni. Aɣubɔb yiliŋ wummi viɛnyɛla din mali barina pam. Di zuɣu a ni nyɛ Dagɔrili ŋun bɔri paɣiba yaɣi nyin niŋmi siɣa. A ni nyɛ Dagɔrili ŋun laɣim niriba paɣiba ka a ku laɣis o paɣa hali ka paɣimaŋmaŋmaŋ yi dan ti yɛli a yaa, Zaɣila zom Naawuni chɛlim paɣima Naawuni zuɣu ka n yɛli, a yi mali nyɛvili nyin chɛl o. A yi niŋ nakpaɣindi, o zom Naawuni chɛli m paɣ maa nyaaŋa ka a zaɣisi Naawuni zuɣu ka n yɛli hal o kul bari saɣili ŋɔ ka yi ni tim ba a di yɛn ŋmaag a mi. A mi nir yi ti zabira, ka lahi nira ti yɛli, Zom Naawuni di buma, ka a yuli hal a mini o yi kpe tauni gba, a yi bɛn bu o alahi, yi ni yɛn ŋme tab hal ka nyaŋmi ti ni a nyaŋ. Ka o kul yaag o noli yɛli, Zom Naawuni di buma, tɔh a shiri bɔr a vi, ka bɔr a nyɛvili toon tib o, nyin shiri yim o, yɛla n di la n-nya o. Ti kum ka yaa nyihira ŋɔ. A mini so n-zabira, a mini bawula n-zabira. Zali maa mali yaa pam ka m bawula nti fo, ka a kul tura ka o ku fo, ka a kabina di zuɣu ka o yɛn zom Naawuni jɛlima di buma. To miri ka a kpahi yaɣiri zuɣu n-chaŋ ti ŋme o. A yi ŋme o, a baŋ a lɛbi taarihi ni bɛ Dagbanli puuni. dabari shɛŋa bɛni niri ti dili o suhulan yisira hali o bɛn daŋ da o bɛla ŋmɛri daadam a yi niŋ na kpaɣindi ka o yɛla ni o jɛvuri n jɛvuri a nyaŋ ka a ŋmɛ o o bɛn ŋmɛ a labisi amaa ninkura ban baŋ din yɛn niŋ di zuɣu a yi laɣiri so paɣa ka paɣalan maa maŋmaŋ ti kuli mi tani yɛla yaa zaɣila n yɛn suhimi ka a yi n paɣa maa yɛla zom naawuni chɛli n paɣa maa tuma Naanzuɣu, m ba piri a ni bɔri dunia biɛhigu ni a biɛhigu ka di na nyaɣisa nyin shiri wum ti, ka yi o yɛla ni. Di nyɛla lala paɣ maa malila gbuna, paɣiba gari o gbuna biɛhigu ni. Di nyɛla o mɔhimi, paɣiba mɔhi gari o biɛhigu ni. Di nyɛla o viɛlimi, paɣiba viɛli gari o biɛhigu ni. Naawunzu, binshɛɣu Naawuni ni niŋ o ni ka a min la ŋun kɔŋ kom mahili maa, Dagbamb yɛliya, Ni ni o ni pili piɛɣu ŋɔ mi ya dunia zaa m-bala. Naawuzu paɣaba garo li tuhi tuha ka bɛ luɣu shɛli polo n niŋ suɣulo ka chɛ o n yɛri ya saha shɛli kam man wula mila ŋun gari ma ni gari so ŋɔ Naawuni mi o.